Abagusii baminto nabakwanirie ng'aki bwairire Ejumapili engiya, ande onsi ase okebwaterete, ebe igore ime ya Kenya, ebe igore isiko ya Kenya, nyegenete ng'a Nyasae ogwancheire, naende mbuya ore ande onsi asore. Igo nachire aiga ase eng'ana eyemo yoka, Naende ntagete inye kwane ase eruga y'ekegusii ekoigwekana ase kera omogusii ontegererete, ing'a eng'ana nere aiga yangechiri abagusii b'aminto etari ngiya. Abana baito mbakorete amatemu, chisukuru chigaeta, abana baito bagaeta. Abagusii twakwanirwe ase omotandao ase amatuko amange, lakini engaki eye iga igo yarenge engaki y'okworokia ense buna nonye batokwanire ase ebinto binde abagusii nonye na ase amasomo ntoro. Lakini ntagete nkwane iga. Kero kende nabo oranyore eng'ana eye nonya naye yakogechiri gose inche bweka yagechia aro tinkomanya. Omoteri nare oterete agateba ng'a Omogusii nomonto bwanchete gweasia oria chianga ase chikabira chinde. Ere omanya kweba ng'a tari Mogusii. ogenda okwane obobisi bw'egesaku ki'omogusia ase abanto bande, naende bakogamba egeswahili na egesongo, ere omanya kweba, ebe Nairobi ore, ebe Mombasa, ebe Nakuru, ebe ng'ayio ore, ebe Kisumu, ebe ne chinse chia isiko, okogamba egesaku ki'omogusiyi bobe. Narorire, tiga ntumeke eruga eye ekiagera bangechire mono, narorire abaisi bakogenda facebook, twitter, ne chiwhatsapp group, bachaka korika oboriri, barika obochoni, bakorika chisukuru chiaito bobe. Omogusii.

Akaenda amo amo akatobwata agake agake ng'a ng'a omonto gete gakogenderera ogoetania, gwachaka goteba ng'a nyarebe are illuminati, nyarebe iga are gwoshi gwoshi, nyarebe iga akorete ki, tiga oboochi. Bono mwachakire korika ebisongo, onyore eposti eneeene kogochi korigereria kwanyora ng'a nerieta ri'omogusii. okorika obotumbafu, nimaete ng'a nontegererete, nondoche, onye kwarigete bo, gachia okuruguta ogoto, mwachakire korika inse ekere machogu bobe, ng'a oo, machogu bono taisaini, oo, chisukuru echi chaiberete, oo,

Banto mbare mwanchete ebitina, banto mbare mwanchete goetania abande, banto mbare mwanchete endamwamu. Abana b'abande bakoreta amatemo baetire, inche nabwate mwana one okorete, nabwate momura ominto okorete, lakini igo ngogete ng'aki egesaku kia omogusii ekero okogenda gochia isiko abwo, ogokwanigwa buya.

Nkobasusura tore, yaikire bono omanyete ase tari kobaebereria. Naye goka ng'a abana bamino mbaetete amatemo, naye goka ng'a abana bamino mbaetete amatemo. Igo yaani gusii ero, iga erikire ng'a teete amatemo, ng'a kegoeta mwateba aye aibera, emetu yaino ngokora ere emeremo. Igo yaani gusii aro otomanyire ase okorusia abana amaiso oka, ng'a ntogokora amatemo toete. Nkobwate omwana omomura onyorete e korwa chinsemo echi aretwe bare, nere iga aiberete. Haya, chisukuru echi chia abanyambaria, chia abakisi sukuru, chia abacardinal otunga, chisukuru echi chinde, nchibwate abana batari batari abagusia ase ekerasi ekio. Nki bono mokwerorera iga? Nki mogweta korera iga? Nki nki mokwebeta betera iga?

Chikabera chinde iga echimanyire ase okoiba chibesa, kwana nigo bagokwana. Eeh, gaki tiga nkoborie, akamoranga are Mombasa iga achiete kaga haki esystem ya esacco gakaiba chibesa nine hundred thousand, yaani obwete ko haki esystem one plus one na omogusii, omwana oyio arairwe ekerasi ime asome obwete ere nigo aranyore esabu. Motwe one morongo ore lakini ekero ogochacha omogusii. Omwana oyio torateba bono airane esukuru bono asome esabu gose chemistry, eira engo oroche aranyore? Nki bono mokwerorera iga? Nki mo nki mokweruseria erangi iga abagusii baminto? Yaani okoba machogu bono narenge omogwaziri, naki bono mogotioka ria emenwa isiko abwo? Nonye momwancheti? Inche nkorora chikabera chinde echiko echigotubererana buya igaa chia chiataterana buya iga chia chiarosani buya obogima bwagenderera. Yaani naroche omogusia omoneene mpaka rimwe ase imanyete, riachakire korika ng'a mache gotaisaini bono, mache gwabwente gosoma korwa ase ng'o, mache gwabwente gokora gose inki, mache gwabwente gokora gose ninki, chagamochi. Natagete gokwana amang'ana aria amakong'u rakini emwango echi. Tinyancheti korama. Nana korama monto. Nonye Facebook no nana korama monto. Rakini obochinga mbore mwachakire, oboriri mbore mochagete, botari gochi gotorogokigwa buna egesaku ki'omosii. Etabia nere mwachakire kworokia inwe. Ao bono. Ao. Kwana chisukuru chiaito buya, abana barwa isiko, baicha gosoma. Tanyora amagenderero buna bono. Gaki tiga mbabori, okwaigwete ase amagaseti, enyaroka omosani bw'omwana bw'omorai bw'ense okorokwa Charlene Ruto, agraduate tiga, nakoba bare omosani na Charlene akaba appointed somewhere. Lakini bono, abagusie motagete kweyaka esike, abana mbaru isiko, baiche gosoma, so that abana abwo nonya abatata bamwao bagochi kogenderera, nonya nintwe abagusie tokogenderera, torosie obosani bonga buna obo iga. Egasi yaito nokona gotiokia emenwa, kona koramana, kona kogambana bobe, kona gochayana ase ebisaku binde, omogusi iga are iga, omogusi iga are iga, kwamanya kweba ng'aye tori omogusii, ogoitwa gwaito omogusi kwamanya koba rahisi igo. Eh, aye kwane gokabera chinde chikogambana. Alliance ngoetachire, kwane koba goteba echi ibera. Chiabamang'u ngoetachire, kwane koba goteba eba ibera. Chiaba Kenya High, eh, kwane koba goteba ng'a aba iberete. Igo yaani intwe ntobwate sukuru korusia erakore buya. Intwe togokora buya mwateba etwe ibera. Tiga oborogi, tiga oborogi. Esike, esike gosoba esike. Tiga endamwamu, endamwamu na oborogi tabauti teiyo. Ekero obwate ribero aye nomorogi, ekero obwate ende emwamu aye nomorogi, aye na morogi tabauti teiyo, ekiagera more ekemo ekemo. Atora omwana omino buya, atora amachogu buya, ekero ore ase ekabira ende, atora amachogu buya. Mwarora buna abanto gete bagotora amo. Ekero amagoro arenge omowaziri bw'education, mwarora onye nabagotora amo? Bakoenda batenena ase ebiombo bia habari, bamanya goteba ng'a ng'a gusii, sijui gose ng'aki ng'aki ng'aki, gusii ng'aki ng'aki ng'aki ng'aki, eh ayio aro omwebire. Eh, ayio emwebete. Ntare gotebia abanasiasa bonsi ba gusii. Either moche amo, gose moere. Emobwate ribaga erimo, moiche amo, gose moere. Rigira riria abamura bande koromata aa western, ebare amo, Musalia Mudavadi, babo Wetangula, babo Sakaja, ebare egento eke, naki orocherete Ruto agotara gochisoa bo. Abanto abaminto baroche, Raila okanyire amache, obatebire kabe amo, nkwaroche buna barenge amo, Ruto noyo arenge. Bono inwe, ase eng'encho mokona gotioka tioka emenwa, mwasaririe amagenderero korwa gusii. Ntogechire nainwe. Lakini rende nkagerete goetera evideo eye ngochenji more. Motachenjeti, kobasomera ande baka mokumi. Nyasae abarende.